Ýadyňyza çem ýigrimi sany adama sowgat ugratjak diýdim-ä, on dokuz galdy, birini-ä ugradýas. Şolaň hersiniň biriniň içine-de hesetabyn atjak, sowgat berýänlerine nesip bolsa. Hesetabyny ýatdan çykaranok, akyl. Gel, hesetabyny alyp. Gel, gel, gel, gel. Gel, gürrüň aýtjak. Gel. Gel gel. Karoçi. Ine şeýle açýaňyz şu taýpyndan bahasy 50 manat sowgat almajaklar üçin satlyk üçin soraýan. Iboy marketda başga ýerlerde öz magazynymyzda güläçde ba atsaýyn alyp bilýäňiz. Jaň gelýän ýüz görüm üçin. Açdyk. Ine keseda bu ennam üçin ennamyňyzy ýuwýaňyz muňa içinden hem bir gezeklijek şular ýala sabun çykýandyr ine. Arassa tebigat sany getir buna görkezeli nähili ulanyşyny nä fisher spara nä şeýle alýaňyz bu taraby ýumşak taraby ine bu taraby ýumşak taraby bu tarabam gaty taraby ine eliňizi sokmaň akylyň eli sokulmamazlygy üçin şu taýsyna rezin goýlak meselem şu tarabyňyza ýuwýaňyzda bu taraba öwürýaňyzdanem eliňize şeýle ine rezini geçirýaňyzdanem şeýle köpürjikledip ýuwýaňyz Ony bu tarabynda gowy kiriňizi aýyrdyňyz gerek, ondan soň bärik öwürýäňizden ine bu ýumşak tarap bu-da ýumşadýar. Garaz, gepiň gysga ýeri, on dokuz sanak adam, u ýigrimi sanak adama bir kese sabynam içine ataryn, atak almak üçin elli manatdan işdenem alyp bilýäňiz, güläçdenem alyp bilýäňiz, köp marketlerde-de bar arkaýyn alyp bilýäňiz. Mekge. Alla şu taýlaryny ýygnan gaýra türkmen düşürme diýä podpisçiklerim öwrenişdä indi hapisaragdygymy. Her gezegem wideo düşürip bilýäňmi näme diýen. Ahyr mizimde kir bardyr aýyplaşmaň diýen. Gideýin işlemma bu gün aktiw bolaryn diýip umyt edýän nesip bolsa. Şeýdip sumkajygymam dakaýyn. Äçgijigimem geýeýin nänim. Gitmeli goýmaly ýerlem bar şoňa gideýin. Häzir Batyra garaşyp durun gelse. şular ýaly geýindim. Aýajygyma-da garaja gowja krasowkama şony eýjekdäni. Nesip bolsa işlem-ä şolary etişdireýin. Bu gün işe ýetişsem giderin, ýetişmesem gitmerin. Onnoň, boldy gördüler, açkini çykaraýda-ha. Onnoň, ýetişsem giderin, ýetişmesem gitmerin. Ýöne arkaýyn zakazlaryňyzy berip, zakazlaryňyzy berip alyşdyryň. Almaly zatlaryňyz bar bolsa. Biderek soň gymmat bahadan alyp durmaň men siziň aladaňyz edýän şo ýüz ellä. Başlat. Başlatdyňmy? Hawa. Seret. Şu taýdan bir görket daş töweregimizi. Şuna daş töweregimizi. Şu taýsy niresi? Kim bilerkä? Şu wagt biz nirde otyrys? Aýt ikimiz. Ine. Görşüňiz ýaly. Aýlanyşda o tarap bu taraba-da aýlat Azatçyka. Bilýärler, bilýärler. Bilerlermikä? Ýazgylary zady görkezme. Jahan maryny ýazan. Ýa aýdyňda karoçi ony aýtjakdym da duraýta göni aýdýaň maga ýöne aýdyň aýlaşdyraýda azat şuka ýöräp aýla ha wo taýlar zany görkezişdir ýöne adyny görkezme haýsy magazin şu Şu diýýän, bir sagat bäri häli gürläp-gürläp diýýän alynmandyr diýýän. Hemme kişi bilipdir Bossanda sen diýip, Bossanda men, hawa. Akylym täzeje, gowja kaçelýalary gelipdir, şular ýalak. Beýlekiden tapawutlylygam, aýt Azat şkam öw. Aşagy şeýle aý şekilli bolýa demiri. Hawa. Ine görýän bolsalar.
Üç-ýüz kilä çenlem göterip bilýändir şu zat. Şoň arkasy bilen hem ýykylanok hiç hili ýagdaýda. Hawa, arkaýyn müňäýlek uçup, badarlaýak uçup, arkaýyn uçup bilýäňiz. Bahasam üç müň dört ýüz manat skidka bilen. Türküňki, şonam aýdyp geçelim. Hawa, garantiýa bar. Köp ýerde arzandyr diýýänsiňiz şumat, ýöne birki gün oturyp, jalka diýip gaçarsyňyz. Onnoň şo wagt sähradan bir azajyk gymmadrak edip diýip alaýmalykänin diýersiňiz ahyry. Edip görýäň, hiç hili arzan däl. Hä, şeýlemi ýa? Şu firmaňky ýok.

Şema zakazlaňy ýazyp otyrsyňmy? Hawa aklym zakazlaň. Biz şu wagt sizden gelen zakazlary taýýarlap otyrys. Hemmäňiziňkini ýadyňyza düşýän bolsa on sany adama sowgat berjek diýipdim. Köp kişem ýalňyş düşünipdir. Tik tok, instagram ikisi bile on adama diýipsiňiz. Ýok. Tik tokda aýry on adama, instagramda-da aýry on adama sowgat ýigrimi sany adama nesip bolsa sowgatlaňyzy saýlar. Ýöne ony bir hepdäň bir hepdeden zatdan saýlan. Sebäbi Çuwaş duşuny gelýän optum gelýän zakallamyza ýetişip bilemzok. Şumat ine şeme ýazyşdyryp otyrs häzir hemmäňiziň zakallarny ugradýas. Mähribanlar bize zakaz berjek bolsaňyz sekiz ýetmiş bir segsen üç segsen üç segsen ýedi nomerden alyp bilýäňiz. Başga näme sorýalar şema? Şo neme zastawka Mara birazajyk gijä galýada üç dört maşyn ýetişenok welin Bize galarmy diýip soraýar klientler. Hemmäňizede galýa arkaýyn boluň ýetmesede täze ýükderini goşup bererin bolýn goşup bererin elbetde muň bahasy arzan bolany üçin köp adam jaň edýä ikisini alsaňyz ýüz elli manatdan bolýa aýdan nomrlama arkaýyn jaň ediň gün içinde hökman dostawka ederis. Akyl-mine iş ýagdaýymyzam şunuň ýaly güýçli depginde dowam edip otyr. Näçe sany işdeş ýoldaşlarymyz bilen ine siziň zakazlaryňyzy taýýarladyp otyrys. Bize köp berilýän soraglara opşy taýdan jogap bereli. Optumlar nesip bolsa barýar, arkaýyn boluň. Ştusunlaram biraz dastavşigimiz bar-a, gijiräk barýan bolup biler, ýöne. gaty arzan bahada bolany üçin hiç hili ýetişmeýändigi üçin üç dört maşynam ýetmeýändigi üçin ine şeýdip otyr. Indi näme üçin bu zatlaryň arzan muny ýaly köp adam ýetişmän beýdip başagaý bolduň sähra diýseňiz mähribanlar asyl muň bahasy iki ýüz manatdandy menem ýüz elli manada bir getirdim hä täze haryt bolansoň biram gapdaly bilenem size sag gün sowgat berýän şoň üçinem hemsme kişi Harydyma göwni ýetýärde ynam bildirip ilki bilen size sag boluň şeýdip taňryýalkasynçy ynam bildirip alýanyňyza şoň üçin hudaýa şükür şe başagaýlyk boldy ýogsa hemme kişiňkini wagtynda ýetişdirýädik biz ine şeýle iş ýagdaýymyz şeýle iki bolup bir sag gün daňyp otyrlar şeýdip işläp otyrys ine mähribanlar bulam bizden size sowgat ine sag boluň.